Erokamano nyakwetawa, kwara Mbogajwang' ageno ni uwinjo kanyo. Maduong' ahinya ni wach mar daro ng'ato. Niyudo ka lowo nitie nyingu, koro idare. Awinjo ka jodongo wacho ni ok ing'e gimomiyo kwaru kata babu nokete kanyo. Samoro inyaloga dare. To kara wuor sama othuol nokayo ma en ema oringo botero kama nitie ng'ama dohose, bowacho ni kikonyona na nyathina, bi amiyi kamoro ibedie. In koro idari. Jaduong' adwa ni iler ne nyakwa Ramogi ma winjo ka. Sani nyikwa Ramogi uso ma wach ma uso loni anena gima koro owuok ma dhano uso ma sama ng'ato uso nyaka Kama nitie liel ma pok ochamie sawo. To ng'ama onyiepo no koro oger ma kidwa tim sawo kanyo to wacho ni an asetiekra kodi. Nyise ni kwa Ramogi ni ma be ber. Oh, mano to ok ber. Joma chon kaka uwacho maber joma chon nene mire lowo. Mm. Anyalo golo jakanyango momanya wata ma hasi Mm. takilagere ka. Mm. To kasegere ka, en owadwa koro ka. Lowo ni mare nyaka chieng'. Ma kata nyithindo biro, bonwang'o ni lowo nakete kanyo. To ng'em nan a, ma to wuon omiyo odak gi law kwe lowo. To tinde sani giriembogi. Wan be wan kod gik moko e gweng'wa ka mane kwarigi o- o- obiro ka. Moko nobiro mana ku ka wuon gi nyithindo mobiro ka wuon gi otho kod min gi kucha to dhi ka nyamin mare ne wamigi lowo gibetie. Wach ma lowoni chutho to sirkal ema okele dak wapand gin makele ji ne ok usga lowo ji ne wiloga lowo Ah, akani rach kaber adhi abedie koro sirkal ema okele ka gibiro ka eri Siaya ka eri ema ochako wachako nene kiuso. Ae chako donjo e gweng'. Koro kodonjo e gweng' koro ng'ato uso us kata lopi ma ikia ni ng'ato uso. Mae lopi un kode to in kapanga. Tinwang' ka nindo oseuse ma koro kaka inwang' koro onge. Koro uchako yalo joka ng'ato. ularo lowo koro chuore dinge to chik to dwaro ni kata kiuso lowo wan ikiewo kod owadwa ni e sama uso ni en tiyo bo neno to kusa usa ka ng'ato ng'ato onge to oonge koduor nwa kana us lowo ma uso lowo ni eki to en dhambi maduong' kuom chik Ero, erokamano iwacho ni noke ugenya. An oke ugenya.
Erokamano oke gorengo.
An oke ukakei.
Eh, Eh.
erokamano. Ikwaramoga jwang' ageno nuwinjo kanyo taneno ka sawa ma dilo juogi bende koro ringo. Jaduong' okok. Joma sani uso ma uso nyaka gunda bous nyaka liel. Jogi tinyalo wacho ang'e kit luo. Inja, I'm, I'm going to interrupt you. Oh. Right side now. Mm. Guda ni use indo koro kini idhi dak kanye? Iso iko idhi dak ipolo to idhi dak kanye? Lo ok onego ius. Mano en gima ok anyal yie. Eh, ken kata nyathi ma wuod owadwa kata gine ne to nyaka kwere. Eh, nyaka ket anyuola piny go wachne ni us gini ka nyuola ni ong'eyo. To sama iuso lori kiso use, tidhi ine kuma idakie. Eh,
Erokamano jaduong Okok. Kwa Ramogi Ajwang kaka wasega bet kwa nyisou ni weche Ramogi Ajwang kwa wacho to gin gigo ma luwre kod chike mege Nyasaye. Ma wach ma lowo en gima chando kamoro amora e piny Ramogi Ajwang to wadwa ni wadile juogi gi wer moro matin. Obondi diel kama tara donjo kod wer ka eka wachak waduog ritwak.

Welo ma wigi dongo ma jodala moso kama yanyo ni wach manadi una kupe jobudhi odi wuod denge ba kisa wudo thieno ma jadenge udura japiny malele koth jowu yiko gi ratuoro jowelo toyo ok donji ni japiny malele imi ang'eyo wowu moro onyango wuod gwada Onyango chieth omi duong'. Ng'ato gero duka to pod kigero od chieth kia duka nino kwero. Ng'ato gero tel to pod kotieko od chieth kia hotel nino kwero. Sirikal bong'eyo ndalo mimako ji gweng' nwa choche ma kadala. Ng'ato gero mabade to pod kogero od chieth. Ng'ato gero od lum osegero od chieth wuon mabade emi mako ni pod kogero od chieth to on lum kendo iweyo ni osegero od chieth jobudi odi wuodenge aginyisa abudo tiend kubiare pod upinyo manene kothi jowu iko gratuoro ba aginyisa abudo tiendo ni ang'eyo obo moro japinyo malele kothi jowu iko gratuoro oriti wuodu piny malele

no beso boringi ama ora mbe dio beso muwangi yokodo awero jara ten kodaro jara ten makia chik jara ten makia chik maka ngato dhi ngato yude pesa bonye be kongo boma be kongo bo ngato kongo mero ke ringo kongo duto kapiny

Dhano ber gi gima okele odu min abika tu mine adwaro mbeji manga dalo daro bora konya ywago mama mama mana min mama to kendo nyiek mama owaga lori nyagonda nyajo kapuonja kisumo nam yamo lawa yamo lalgo wali gotinda buta solo langa agolo bouna moro Omonja wuod Seja, aloth ng'at ma thego pudhe to manyaka nyuongu, ng'ato gare kod pudhe ni Sebedi aye, inosodo dhi ka ng'ono ma ulari sani, wuod jalego tera, nya ma ora mbeji jasgana sukuro oma. Agolo bo moro, bunyu kama lowa, ayo jini rito te, kati rito nyere, modi muono nyere, to chiembi chielo nyere, achiel nyaka bayi. Ongeri kuma nyori umri kodhi ka pieri gi kodhi onge to thie nogonyo kendo afundo wang'i mano hai jino bai ori jalego tera niya maora mbiji jasikane sukul homa kendo agolo na wowu moro ng'oma ka wadhore ng'oma ng'at masero chiegi ma kiwuoro kodo chung' mboso thum jasero bende yayo seyi Buk mowachi sei John ni osiep nangano mwang'iye kode gima timo watimo kode kama nyono wanyono kode yange yabu ng'ato nyono ni mna dhako mto huli wang'i kata kiteka koe bende kinyapu weye kodi jalego tera nyama ora mbeji jasigana sukulo oma tagolo wowu moro walala ka wagoda kongo ng'at ma dhako loyo obi barasa mar ruoth nyere aeto oduogo ofiene dhako ema buko penje ni joge John or mama Maneno dhi ka barasa muduogo tiene ni ang'ono ma uwinjo kuro. Ng'ato buk wach ni dhako jen nyar mara. Awinjo kod yitha mak ng'ato unda. Ruodh owacho duto. Wach moger kod obon obon weyo kendo. Kara mon ma chachwagi gi ong'eyo duto ma ok oloko pache obiro dil kod obu mon go nyaka winje. Weri jalego tera. Iya ma ora mbeji jasgana sukulo oma. Agolo na umoro. Amolo wonogola. Ng'ama miel gi chiegi. Rango mna chinge ka ko dogo nungo dhako. Irango lith mer, irango lith mer samoro gunyo nungo dhako. Tirango ka chonge ka ko kwende ma dhako. Tirango ka dhoge. Ka diem re adiem ma chak choni wat ni dhako koro budho ola. Ol go budho sani ma kidong tadi mar hu. Ya ye kombo ko nyango ma.